Tshepedišo ya khimo yeo re e dirago lehono e nyaka re aroganya hlogo le kgara go di nolofatša. Ka ge tshepedišo ya khimo e arotšwe ka tsela moya tša godimo le fase goba ditsela tša ka godimo le tša ka fase tša khimo, Tsela moya ya ka godimo ya hlogo e šomiša mesego ya pheramutiamo le go tloša lenaka gomme o ka bona saenase ya pele ka gare mola. Ke laeditše lehlakori la mmagoja go lerapo la mohlagare wa ka godimo gore re kgone go bona ka dinkong. Bjalo ka ge re na le lehlakore le, ke tla le hlaloša botse ka mola. Eupša motho a ka bona marapo a nko a go fapana mo. Bjalo go e dira bokaone, ke šomiša lehlakore lela. Gomme morago ga go tloša searogi sa lešetlantši la nko, re ka bona ka nkong ya nngele le ka mo e yaroganywago le go šomišwa ga bontši bja dikgoba ke marapo a go fapana. Le ke lerapo la morago, la pele, la gare gomme a ke marapo a khubiki. Gomme ka ge o ka bona mo, di tloša bogolo bja sekgoba ka dinkong. Bjalo bogolo bja sekgoba sa nko ke bjo bonnyane kudu go feta kakanyo. Marapo a a kgaoganya sekgoba sa nko ka tsela moyeng ya morago ya nko, tsela-moya ya nko ya ka pele le tsela-moya gare yeo e aroganago ka kanale ya pele le ya morago. Marapu a khubiki mo le ona a na le tsela ya khubiki. Tsela-moya ya bofelo ke ge re šetša lešetla le la nko maemong a yona, bjalo tsela-moya ya nko ya tlwaelo e tla ba gare ga marapo le lešetla. Bjale re swanetše go gopodiša seo ka gore moya o tšwa ka nkong, themphereitšha e ya tutetšwa, monola o khurumeletšwa go moya wa go thapa feela go se senye tshepedišo ya khimo ya fase. Bjalo re lemoga gore lešetla la nko le aroganya botšomorago ka dinkong. Le ka se dirišwa fao ka mmagojeng ya marapo goba lešobanko la morago go kgathwa thapo mola. Ka ge thapo e laetša tsela ya nko ka mola, ge nka fihlelela thapo yela mola, lehlakoreng le, ka gore lešetla la nko le tlošitšwe, le mohlagare wa godimo, lešobanko la morago go la ngele le gare ga bomorago bja lešetlanko le lerapo la mohlagare la ngele. Moya o ya pele gomme karolo ye ke lešoba la mogolo la morago nkong. Lešoba la mogolo la morago ga nko ke lefelo lela la go ba thapo. le bohlokwa ka gore go na le mašoba ka gare ga lona. Mohlala, tsela ya go kopanya mogolo le tsebe ya gare, ge nka goga gomme mothuši a fetiša phroupu go kopanya mogolo le tsebe, o ka bona mo e tsenago ka karolong ya godimo ya mogolo morago ga nko. Sekgoba sa mogolo le tsebe ke sa gare mogolong morago ga nko go lekanetša kgatelelo ka gare ga moropa wa tsebe. Lešoba le lengwe ke lešoba la meokgo ya mahlo ka lešobeng la nko, leo e lego le lennyane kudu gore re ka le bona. Taetšong ye re bona saenase ya ka pele le mo go ripilwego lenaka. Mola re bona mašaledi a disaenase, saenase ya lerapo la mohlagare, disaenase tša sekanko ntle le saenase ya ka pele. Disaenase tše dingwe tša sekanko di tloša tsela ya nko ya gare mo, mola saenase ya pele e gamolela ka tsela moyeng ya khubiki. Ditselamoya di tšwela pele godimo. Gape ge re lebelela go ya pele, bjale re ka lebelela dikarolo tše dingwe tša ditsela tša khimo. Moya o theoga mogolong ka morago ga nko, ke bomorago bja palete. Bjalo go ba palete ye thata, ye ke ye boleta. Gomme se ke morumo wa ka morago wa palete ye boleta. Moya ke moka o ya pele. Eupša go phoofolo ya tlwaelo tengwana ke lela mola, le beilwe ka morago ga morumo wa morago wa palete yela ye boleta. Bjalo ge nka e swara ka sedirišwa se, moya bjale o theogela lelengwaneng thwi ka kgokgokgong gore o tšwe. Go ra gore, tsela ya moya yeo thapo yela e e laetšago e ya putla, tsela ya dijo bjale ka ge monwana o laetša, e namela mometšong. Ge nka lesa mola, tengwana le ya hunyela ge go metšwa. Go laetša phapano gare ga tsela ya moya le tsela ya dijo, re bea polastiki tseleng ya dijo. Gomme ke swere tingwana ka mo seatleng sa mmagoja ka difosepo, gomme leboto la farinkisi ka go la ngele le difosepo tšeo. Re ka bona thapo yeo re nago le yona mo tseleng ya khimo. Sa mathomo, Ge ke bušetša tengwana le la morago, khutlo ya khamera e laetša marakodu mo thapo e putlago. Ge go metšwa, tengwana ye e hunyela marakodung. Marakodi a le ona a tswalelwa. Se sengwe se se diregago ke go gogwa ga palete le diyatšhe tša farinkisi go la ngele ka lehlakoring le le la mmagoja ka lehlakoring lela. le go goga ka go tia, go tswalela ostiamo ya lešoba yeo e lego mo, yeo e dutšego gare ga lehlakore lela le le. E a tswalelwa. Ka gona dijo di ka se tsene ka tseleng ya khimo, eupša e swanetše go latela tsela ya polastiki ye khwibedu mometšong. Tsela ya dijo morago e ya lelemeng le ka thoko ga leleme ka molomong gabotse. Ge e tšwela pele morago le nakong ya go metša, tengwana e tla phuthegela morago gomme marako di a tla tswalelwa, gomme ostium ya lešoba e ya tswalelwa, ka mantšu a mangwe dijo di ka se boele morago ka dinkong. Ke moka dijo di tla sepela ka taetšo ya ka mometšo, gomme fase ka mometšo ya molala mo lefelong la molala. Ka moka re tseba gore ditsela tša dijo le moya di tla putla bjalo. Tshepedišo ya tengwana le marakodi ke tshepedišo ya tiragatšo, gomme sa mmaletee go tswalelwa ga Ostia mo ya lešoba se tee go thibela dijo go se boele morago lešobeng la mogolo. Tsela ya khimo ya fase e oketšega mafelelong a pele a kgokgokgo. Ka sefega, se ke se botšego kudu go bona tšhikamadi ye e fetago mo, gomme se bohlokwa kudu maemong a mometšo yeo e bago ka iri ya lesome ge re tšea seripa sa kgokgokgo. Ke moka, maemo a yona thapeng ya mathomo le ona a nyakile go swana, eupša ka go ngele ya kgokgokgo, eupša e sa ya morago. Yeo ke karolo ya tshepedišo ya tšhilego ya dijo, eupša phatlalatšo yeo ya motheo ke seo re swanetšego go se šetša. Bjalo sekgoba sa letlalwana la kgara la nngele le mma go ja, re tseba go tloga dipracticaleng tša mathomo gore se tšwa lemenong la pele la sekgoba sa mmele le sa mokotla wa pelo. Koketšo ya ka pele ya sekabora ye e yadilego bogodimo bja dithapa mo, yeo e lego ye kgolo ka lehlakoreng la seatla sa mma go ja, Eupša seripa se se nepiša lehlakore la langele ka mabaka. Mafelelo a morago a sekgoba sa legapi la kgara a tla ba mola, mo letlalwana la kgara letswalong le bonalago ka dithapeng. Sekgoba ka botong ya motheo wa leswafo le mothalo wa taetšo ya letlalwana ke khutlo ya costotaeforamo. Re ka se bone kudu seo gobane maswafo ga a sa šoma. Bjalo re bona leswafo le swailwe ka mabadi, e sego ka nyumonia. Eupša ka gobane phoofolo e hemile madi ge mogolo wa yona o ripša. Mo go beakantšwe kabo ya kgatelelo ya tšhikakiši le kgogo ya madi. Bjalo go kaone ge ke laetša leswafo le go le swara ka sedirišwa gore re kgone go bona dibopego ka lehlakoring la go tsenelela, gobane mo ke tla hlahla kabo ya tšhikakiši le kgogo ya madi. Mo lehlakoring la nngele, mošoba o ripilwe bentrikileng ya nngele, gomme lešoba leo le ripilwe ka bentrikileng ya mmagoja. Se se lokile go mathomo goba bofelo bja tšhikamadi

Ke moka tšhikakiši e a arogana. Re bona gore go na le tšhikakiši ya maswafo ya mmagoja le nngele, gomme ke na le ye nngwe mola gape. Bjalo ye ke tšhikakiši ya leswafo la mmagoja ya go abela leswafo. Ka morago ga go aroganya le go aba mekotla ya moya ka moka e boya morago bjale ka ditšhika tša maswafo. Ke tla fetiša sedirišwa tšhikeng ya go gamola leswafo la ngele, gomme di gamolela ka gare ga ditšhikakiši tša la ngele tšeo ke di laeditšego mola ka go sega lešoba orakheleng. Ka gona kgogo ya madi go tšwa go leswafo la mmagoja e tla ba ka tšhikakiši ya la ngele, morago e ya bentrikheleng. bjalo pelo e tla pompela morago dikološong ge nka se fetišetša. Ka ge o bona seo se boela go aorta, dikološo ya kgatelelo ya godimo. Kgamolo ya lemifi maswafong e thoma dilemifing legaping la kgara gomme e gamola mmogo go dinoto tša lemifi ya leswafo. Bonnyane ke tše tharo, lekaleng la kgokgokgo. Gape dilimifi tše dingwe di ka ya morago go limifi ya noto ya gare. Ye ke noto ya limifi ya morago gare ga maswafo mokgahlo ga maswafo gomme go tloga moo e ya mothapong wa matutu. Bofelong tšhupu ya kgara e kopana le ya ditšhika gare ga maswafo, gantši tlelabine ye nnyane ya go la ngele. Limifi ke moka e boela morago tikološong. Bjalo morago ga kgamolo ya limifi, kabo ya tšhikakiši le kgamolo re tlo ba re akareditše kabo ya tikološo go ya maswafong.